Wolé ɖi ale yi ke me fifi le fia ye nya me yi ke trend le social media gidigidi elabe nuka ema mayɔvi alo tɔgbia vi aɖe ma da kamera ɖe edzi. Kamera ya dada ɖe edzia he nya aɖewo ɖem gbɔgblɔm. En enu yi woɖem wole gbɔgblɔm ma taflatsi taflatsi. Nya dada ya enya le yi ke wo describe na a aʋa ƒe ali yi ke womɔna mee. Aʋa lolotɔ aleke wowɔnɛ, aʋa suetɔ aleke wonɛ hele kpui heyi ke kuku le eŋu and this woman is able to describe everything and eɖewoe nye be ɖe ya eɖena fever le ame na me, eɖewo ya ne wò nua wɔm maa ɖeko wona egble na lãme na ame and enye surprising one be mía dada ya ete nye vovototo le nuyawo katã me wohe gbɔgblɔm na mí gake mí menya fike wosrɔe le ya o. Eŋu ŋutɔ nya ɖo mahe yi eƒe ɖevi ma edze agba eto nane wome kpɔta enya aleke wole. Dze agbagba nàna mí contact ne míake ɖe old lady ya ŋu. Ne wònye be nènya old lady ya, afi sia afi nèdze si old lady ya lea, dze agbagba nàna mí eƒe contact ne míadze agbagba be míake ke ɖe eŋu. Fi ke wolea, ne nà, maybe the direction you can type alo yɔ míaƒe contact number ye zero two four nine five nine eight two six nine ne mía have a contact with this old lady. Wòaɖe nu me na mí. Ɣekaɣi gbegbe wòsrɔ̃ nu ya? Nuyi ne míakpɔ le ɖia ƒe edze ya woɖo le ɖa video tɔxɛ ya wɔm yi ke memae o dzidzɔkpɔkpɔ ɖe le me wokɔ nuwo describe me from A to Z aʋalolotɔ kpuitɔ tralɛtɔ and he has a name for all the categories ŋkɔ ɖe le wo si wòyɔyɔ mi míase video ya ne míatrɔ gbɔ.

Na aʋa dzidzia no di lã me nua. Efɔ ŋu lã me na me. Wòɖe ni, wòɖe ni ɖa. Ke lolo ɔɖe. Aʋa lolo aɖe mega mɔ kolo sɔsi o ɖe. Wògbɔ gbɔ gbɔ. Aʋa lolo ye ma. Kene le le hedzidzia. O la se ma. Eh. Ava eto nya ava gba gbɔkɔ. Eh. Enya tsi va. Nya tsi va. Enya kaka. Enya le gbɔtɔ. E dzia dzia ma. Nya tsi va. Ekpɔ be na ɖe. E dzia dzia ma da ŋuti eto. Enu atɔ be va. Ye nya ava si ama da ta ko ko be tsi amɔ dzi. Mɔ dzi. Ya gbɔkɔ ma ŋmɛ dzi. Ta dza ava ya la. Ya kulo ko gbɔ la ne.

Mía mm. nyɔnua. Eh. Míeli na wo ŋutsu mm. ake ŋuia nɔ mía kpe ma. Eh. Míeli gblɔ be ŋutsu li na wo. Eh. Elabe na ʋa mía dro ma. Mete gbɔgblɔ be aʋa ye dro mo. Mm. Eɖowo kaka ma ƒe tsɔsi wo dzi kɔ. Emɔ ʋa hã wo. Mm-hmm. Ese ma ne ko nakpɔ mm-hmm. be lilia le la ma ne ya. Eh. Ye ma fɔ si ye ne. Kele ke tsia nɔ dada mi. Eke. Kò di na ʋa na ʋa gbagba. N'o mɔ ma. N'o kò ɖe mɔ n'o di tri tri. Yɛ gbɛtɔ kò na nyaba.

Eh, this time fifi le fia eyi ke ɖeviwo bia ŋkɔa yakɔ yakɔ nukua he share the experience with us jagba na comment and there is what do you see about this video maybe it's funny that is how nya me kpɔe na me kɔe kɔ video and the negative part of it enye be enumɔ yɔyɔ le eh, i don't know these days numɔ mega nye nu yi ke anye nu yi ke akpe ŋu na mi o kaka let's take it this way jagba na subscribe to everlove tv ebɔ ne ne kpɔ video me subscribe wa ke mɔ na ne kɔ elabe tsɔ mi gabubu da ge di me ya kpɔ go Gagbana yi ɖe YouTube, subscribe to Everlove TV, type Everlove TV, E V E R L O V E TV. Ko ne na a subscribe to míaƒe channel le YouTube kple susu be wɔnawo katã ne anɔ nika anɔ gbɔwo ɖom. Akpe be ne dzagba eku ɖe mía ŋu, meɖe kuku ne o subscribe. Mi ɖe kuku gã aɖe nɔ ne míayi ɖe ŋgɔgbe eɖe kuku gã nɔ subscribe. Ne videoa va nakpɔe awu ŋu ne na share na ame aɖe akpe.